Алар тракторист булып укып кайтканнар барысы да эчесе дә. Ул колхозда эшли башлаганнар. Рәшит абый теге анда бит булган 200 литрлы теге буксяс, бочкалар, солярка бочкалары. Шуларга ясый булган бер обед, ни, анда перекур ясый булган шунда сцена и менеп тегеләргә концерт куя барысына да.

Эй, бабай, бабай, пачка. Аннары шул бит инде алдан булган шул кайры дамировый. Ну, Рәшит турында белмәгән кеше юк инде аның турында. Һәрбер нәрсәне күз алдына китерә, шулай көлдерә торган, шулай халыкның күңелен күтәрә торган артист итеп. Ул шулай калачак та инде. Ләкин берәй бергә игътибар итәргә тиешмен. Табигате белән ул ниндидер эчке матурлыгы белән укымышлы һәм шул ук вакытта әдәбиятны, сәнгатьнең кануннарын дөрес өйрәнгән кешегә ошаган иде. Менә бит, ничек була кеше. Уйлыйсың, ул шулай гына җиңел, шулай шаяртып кына яши торгандыр дип. Ә үзенең эчендә шушындый эчке дөньясының байлыгы һәм үзенә генә хас алымы бар инде. Мин, мин, миңа калса, менә мин ну, портфельле кияү дигән спектакль бар иде. Шул портфельле кияүдә ул Уйлый самогончыны. Ну ничек аңа торган икән самогончыны? Менә Рәшит тапты. Авызына керосин кабып чыга. И шул керосинга шырпы белән кабыза да өреп җибәрә и халык ах дип кала. Нәрсә дигәнсез, шуны шуны күрсәтер өчен әллә ничек әзерләнеп, бөтенләй үзенең теләген аңлатыр өчен ярты сәгать алдан авызына керосин кабып йөридер иде. Анда инде безнекеләр шушы керосин белән ниткән сәхнәне Чыгып карый идерек. Ул бүлә-бүлә өрә, ул төтеннәре белән әллә кая китә. Башта моннан кысып-кысып кына җибәрә, аннан соң болай уртача, аннан ахырда инде бөтенләй сәхнәне ут капкан күк итә. Нәрсә әйтмәкче булам, менә шушындый әйбердә аның фантазиясе көчле иде. Фантазиясе көчле, табигать тарафыннан бирелгән фантазиясе көчле. Инде минем күңелдә нәрсәләр калды? Әлбәттә, ул менә биш татар дип әйттеләр инде, аның белән йөреп, китте. Ләкин мин аны әйткән идем, академия театрыннан зря китәсең. Кирәкми ул сиңа. Ләкин соңыннан ул килергә дә уйлаган иде. Тормыш булгач, төрле хәл килеп чыга бит. Но минем күңелемдә академия театрында эшләгән булса да, ул хәтле инде биш нигә караганда кечерәк нәрсә итеп килеп кала. Биш татарга караганда. Ни өчен? Чөнки монда үзенә эшләргә мөмкинлек бар. Ул концертларда үзе тапканын кабатлыйдыр иде. Ә монда спектакльдә, һәр спектакльдә Үзе эшләгәнен кабатламыйча ал булырга. Рәштәү Шамкай белән 2008 нче елда Альбина Панаева бригадасында төркемендә эшли башлагач, аның белән дуслаштык. Иң беренче калган мизгел, автобустан килеп утыргач та, Һу, энекәш, сәлам, дип, матур иттереп теге, оста телле бит инде ул Рәштәү, мин әле юаш, телгә оста түгел, оялып кына кердем дә, минем белән теге шаяртып, ни дип, Күңелне күтәреп алды. Аннары сәхнәгә чыкканда борчыласың бит инде, сәхнәгә чыкканда да шулай ук минемдер теге, урыслар әйтмешли, бодрить итеп, кәефне күтәреп, Нәгәш болай, тегеләй дип, әйдә болай эшли, эшләргә кирәк дип. Аннары җырларымны тыңлагач, мактау сүзләре ул тагын да канатландыра сине, кешене. Гомумән алганда, Рәшит абый белән без инде бик каты дисәк тә була, сигез ел дәверендә бергә эшләдек, аралашып, сөйләшеп, инде туганлашып та беткән бит без аның белән. Мин әзрәк үземнең Габдулла бабаема да ошатадыр идем. Алар йөзләре ягыннан да, кыяфәтләре ягыннан да, характерлары ягыннан да бик охшаш иде. Һәм инде мин аны иң беренче инде әниләр белән таныштырганда, әнинең Юбилейны алып килдем, Рәшта Гөлҗан кайный инде, анда да әни шаккатып, менә нинди зур шәхесләр безнең Иләргә килде, дип Илнурша горурланып әни әти әйткән и, әти белән таныштырмалар, әти белән ике-өч сәгать дәверендә кухняда рәхәтләнеп икәү сөйләшеп утырдылар, мунчалар кереп дип әйтик. Гомумән алганда, бу әле мин үзем дә бик аңлап бетермим, Рәшта абыйның безнең арадан киткәнне, без инде аның белән шул унтугызынчы елларда Ковид башлангач, дип әйтимме соң, шул егерменче елларда дөрес булган булса, бик истә түгел, аралашып алдык. Аннары соң безнең элемтәләр бераз өзелеп торды бер 3-4 айга. Аннары соң инде аңа шалтыртканда телефоннары да ни иде, теге недоступен иде. Һәм ничектер күңелдә шундый уй бар иде, берәр нәрсә булмаган микән дип, Менә киләм, менә барам, менә бүген эшләп бетерәм дә, менә иртәгә эшләп бетерәм дә, киләм, киләм, киләм, киләм дип йөрдем, ләкин кызганычка каршы өлгермәдем. Без инде елга ике тапкыр аның янына киләдер идек, гаиләм белән, балаларым белән. Ул инде минем хатынны бик нык яратты. Эй, көнләшеп куям да инде сиңа дип, борчылма, борчылма, ак көнләшү белән көнләшәм мин дип шаяртып куядыр инде. Айгөл, Айгөлең молодец та инде синең дип, безнең балаларга ул Кухнясында бананнардан теге ишкер сөтләр кайнатып, тәмләп аларга йогуртлар ясыйдыр ие, Адиләгә, Камиләгә. Аннары өйгә кайткач, әти, син дә Рәшит абый шикелле безгә дә йогуртлар яса әле, дип әйтәдер ие, дип әйтә. Шулай балаларның күңелләрен күрәдер ие. Әгәр ә без теге пакетлар белән, күчтәнәчләр белән киләсең ич инде кунакка, аларны да кире биреп җибәрә, кирәк түгел бер әйбер дә, дип теге орышадыр ие, дип әйтик. Гомумән алганда, Рәшит абый ул сәхнәдә шундый теге оста телле, юморлы, менә карап торасың сәхнәдә аның чыгышын, уйларсың, бер дә аның проблемасы юк сыман инде, әйеме бит? Ләкин шулай да эчке дөньясын аны һаман да борчу белән, чөнки алга таба ниндиерәк замана булыр, Татар теле югалырмы, югалмасмы, шуның турында борчылып, безгә үзенең тәкъдимнәрен ясап, аннары миңа да гел борчыладыр, Эй, Эльгәрәй, иҗатларың синең шундый мәгънәле, нишләп тагын да бөек үрләр күреп бетермим икән син, дип, дип тә әйтеп куядыр иде, дип әйтик. Ну, Рәшит абый ул минем укытучым дисәк тә ялгыш булмас. Аңа бик зур рәхмәт. сәхнәдә дөрес тотышны һәм гомумән шушы сәхнәдә үземнең сәхнә тотышымны аның да күп кенә өлеше тиде дисәм дә ялгыш булмас. Шуларның берсе безнең менә Габдрахим, аның белән балачактан бирле Рәшит абый, Габделфәт абый һәм минем әтием инде. Иң беренче чиратта әтием әлбәттә, аннары әкрен-әкрен бер Габделфәт абый белән танышып китеп, аннары Габдрахим һәм инде менә соңгы укытучым минем Рәшта Душанбай менә аларга бик зур рәхмәт. Иң мөхиме хәзер инде бездән алар догамы дитә, аларны онытмыйча, йокларга ятканда, иртә белән торганда белгән догаларын укып, аларга шушы догалар ризык булыр булып ирешергә насыйп булсын иде, я Раббым, амин. Хәм инде бик зур рәхмәт аның балаларына, Айдарга, шушындый ашка чакырганнар өчен. Мине хөрмәт итеп, мин бер дә уйламаган идем, Мине чакырулары, ләкин шулай да мине хөрмәт итеп чакырулары өчен аларга бик зур рәхмәт яусын.